Ey, güzel Qırım! Demirni qızdırıp-qızdırıp, ne, tenine, tenine bastılar. O, çıqardı maykasını da, kölmeni çıqardı da, körsetti, mına, baqıñ meni, sav yeri yoq, bütün yeri şram, mına, meni Hansarayıñ azbarında mına böyle qıynadılar, ayt, ağañ qayda? Osman, Osman qayda? dep, a o, bilmeyimnen taymay, aytmadı, ağasınıñ qayda olğanını aytmadı, aytsa, ağasını tutsalar, öldürecekler. Süin, neçün endi olar, Asan, Süin, olar egiz ediler. Asan, Üsein, a. E, olar egiz ediler. A o, Asanları aytqanları meni aqlımda, men, men de onı aytam. Üseinleri mında, a Asanları anda, Uzbekistanda qaldı, ne, o anda öldi. O balalar Lemseyerniñ maşnağarnı yaqa ediler, barıp nege demir yolunı patlata ediler, Bağsarayda, daa bir yerlerde, daa bir yerlerde yollarnı mine zarar ketire ediler Lemseylerge. Ondan pek açuvlı edi Lemseyler, bu otuzdan ziyade balanı tuttılar, başladılar olarnı alıp gittiler Hansarayğa, Anaları, babaları olar nedayin balalarnıñ qıynalğanlarına dayanalmayıp, eslerini coyıp, yıqılıp qalıp, avleşeler olğan mında. Soñ olarnı qıynadılar, qıynadılar, olarnı alıp keldiler, maşinadan beraber Tavbadraqqa mında alıp keldiler. O vaqıtte Asan qaçtı, Asan. O pek yaralı edi, pek ağır müşkül aldı edi. No, naz oldı, Asan, olarnıñ içinde bir ana şu Asan qaçtı. Asandan ğayrı bir denesi qaçmadı. Olarnıñ episini ana o yerde attılar, yol çetinde tizdiler, attılar. Teren çuqur bar edi, anda taşıp alıp ketip, o çuqurnıñ içine taşladılar episini, üstüne topraq taşladılar. Kel, kele, ana o bir qazaq o yerde, ana o olarnıñ kemiginiñ üstüne ev yasadı. Mına şimdi o ev bar. Ayttılar oña, bu yerge yapma ev, yapma, bu bu yerde balalarnıñ kemikleri bar, bu ne de. O diñlemedi, o qoydı fundament i ana o kemiklerniñ üstüne ev yasadı, ana evi turğan yerde. Bu Asan saatlernen ayta edi, Tam ayıp ayta edi, adamlar oña Deli Asan, Deli Asan dep öyle laqap da qoydılar ğarip ki. O keç evlendi. Onı bilmeyim qaç tane, üç-dört tane, bir eñ azdan bir dört-beş balası bardırdır, ama qayda onı balaları, niyerde, men bilmeyim. Bek bardırlar, balaları bar olsa kerek o Asan ağanı. Ama boş ilerin balalarına ayttımı, aytmadımı? O ne, onı bilmeyim. Aytacağım, bedeninde sav yeri yoq edi, bütün yeri şıram edi, yanıq, yaqqanlar, mına neden, demirini qızdırıp-qızdırıp basıp, ayt, ağañ Osman qayda, dep. Çoqusı bu köyniñ adamları, bularnıñ atılğanınıñ sebebi. İmini tutmaq kerek edi, ne Osman degen adamnı, Veliullayev Osman, komsomollarnıñ büyügi edi. Onıñ içün onı tutqan olsalar, daa çoq adam, balalar atılacaq edi, komsomollar. Amma onı tutalmadılar, o adamnı, o anda, mında qaçaqlap yürdi. Bu Osman ağa Samarqanda trikotaj fabrikasınıñ ne partkomu olıp çalıştı, Favrişni komiteti olıp çalıştı, nu, büyük yahşı işlerde çalıştı. E, mına bu tatar nelerinde bütün vaqıt iştirak ete edi. Tatar toylarında, bütün vaqıt tatar toylarında ayaqçılıq yapa edi, toylarını alıp bara edi. Pek bir öyle bir lektor, yahşı laf etken adam. Gramotnıy adam edi. Pek çoq neleri bar edi, nagradaları bar edi, köksü tolu orden, medaller edi. Mında men endi doqsan senesi kelgen vaqıtte Park Trinovağa, Trinovadan keçip otur edim, bir da baqam, O, Osman ağanı kördim. Soñra selâmlaştıq. O ayttı, mına bir yerde, mına ekinci etajda meni evim bar, men mından seksiya aldım, seksiyada yaşayım, cür, ne, bir, birer qave içeyik, dedi. Menim vaqtım yoq edi, men barmadım. Ondan soñ bir daa körüşmedik Osman ağadan beraber. O, Qırımğa kelip çıqqan edi o adam. Amma endi o bayağı yaşta adam edi, qart edi, endi ölgendir, ebet. Bir qız ediler, Afize edi adı, eñ büyükleri. O medsestra olıp çalıştı bizde Samarqanda. Bu Osman ağa partkom olıp çalıştı, fabri. Fab Komol çalıştı, no öyle bir yahşı işlerde çalıştı. Lemseler episi ne, o kittiler nege, Aqyar tarafqa. Bular yavaş-yavaş olarnı sıqtılar. O lemselerden bir dane tür qalmağandır. Epsini deñizde de batırdılar, epsini de ğayıp ettiler. O Bağsarayniñ yolunda gece-kündüz asker küte edi, mına bizimkileri yırlap küte ediler muzıkanen beraber. Andan bir dane tiri qaytqan soyu olmadı. Episi ana şu Qara deñizde anda, o da, o Aqyar men bilmeyim, nere yer o Aqyar, epsini aşadı. Mına bir yerde edi ğaliba pametnik, ne yoqtır, ne qalın, ne edi, sep, zıncır. İmra bile ne, trubalar, dört tane truba, o zagorojennoye edi, o ne, zıncırla beraber. Bir yerde attılar, e, anav treklerniñ artında o yerde ev bar. E, alıp gittiler, anda ne, çuqur bar edi, teren çuqur. E, anav çuqurnıñ içine episini taşladılar. Ve üstüne topraq taşladılar. Atılğan yeri bu yerde. Birinci pamyatnik mında yasattı, ne, atılğan balalarnıñ hatırasına bu yere ketirip, ne, pamyatnik, yani hatıra taşı qoydı. Çevresine qalın zıncır, qara zıncır edi. Zıncırdan bir yerlere qoydı. No, doqsancı yılları, doqsan eki, doqsan üçte daa tura edi. Soñ o bir ağır vaqıtlar olğan vaqıtta, yani o piyansalar, Neler, olarnı çıqarıp alıp, alıp ketip, zdavat etip, raqı içtiler işte, alkaşlar. O, şimdi yoqtır, o taşı da yoq, ne, sepi de yoq, o trubalar da yoq. Samarqanda, ne, bir adam bar edi, mına bu bütün moyka, eki, üç yerde moykaları bar edi, pek bay adam edi, Aliyev Nariman degen adam. Gaz yigirmi dört Volgası bar edi. Qırımda bir kazaknıñ evinde o postoyanno tura edi. O yaz kelse, kele edi mında, a o Volgasınan beri bütün yerlerni kezip, bütün yerlerni aylanıp çıqa edi. Barlıqlı adam edi. Mına, tatarlarnıñ mına bu Qırımğa qaytması içün yapılğan mına bu nelerge o er kez yigirmi beş kümüş, on kümüş berse, o er vaqıt biñ kümüşten az aqç bermey edi. Er vaqıt büyük aqçı beredi. Pek yaqın dostum edi. Ayta, Tavbadraqta bele-bele ne hadise olğan. Men bunı çoq adamlardan eşittim. Ebet o mında çoq keledi, ne altmış seneleri, altmış qaç seneleri, e, başqa adamlardan da, qartlardan da eşitken, başqa yerden de eşitken çoq. Men, ne, boş işni yapmasam, Kim yapacaq bu şeyni? Men bu balalarğa ne pamyatnik yapmaq kerekim? O pek acınıqlı alda böyle, böyle, böyle. Soñra netti bu, bir gruzovoy maşinanen beraber üç tane adamğa aqçı berdi olarğa, masraf aqçılarını. Ne bir qara zıncır, qalın, qalın zıncır, dört tane böyle qalın ne trubalar. Ne, e, soñ ne, taş, birinci yolun çetinde o pamyatnikni qoyıp, yasap, a yerde, atılğan yerine, atılğan yerlerinde a o taşnı qoyıp, a o zıncırnen beraber çevre-çetin ne etip, bekitip, betonerit etip qayttılar. Çoq vaqıtlar keçti arası. O pamitnik erte qoyuldı. Soñ endi o ifaq dep, ne, bu Nariman, Aliyev Nariman, Samarqanddan adam maşinadan beraber taşnı ciberip, adamlarnı ciberip, mına bir yerden soradı, işte, bir yerden ruhset berdiler, pamitnikni yaptılar bu balalarğa. Alla rahmet eylesin. O pek yahşı adam edi, iç de aqsısını qızğanmay edi, böyle şeylerge o netti, acımadı aqsısını. Eger o netmey olsa, bu pametnik olmaycaq edi. Çuvalnen aqçım bar, maña ne kerek, maña bu qadar aqça, men yahşı pametnik yapmaq kerekim, dep, bir daa ğayrı baştan aqçı ciberdi, aqçınen beraber, maşinadan beraber Kene de mına bu şimdiki pametnikke barsaq körersiz, a o pametnikniñ ciberide, a o birincisinde yigirmi, yigirmi eki adam edi, soñundan ne, daa eşitti, o yaqtan, bu yaqtan, bu yaqtan daa eşitilgen soñ, olar otuz qaç adam oldılar, bilmeyim, otuz üç, bilmeyim, otuz altı adam, ne, balalar, lemseyer atqan balalar, atılğan balalar. Onı yazıp, er şeynen bevrek ketirip, ğayrı baştan büyük pametnik bir daa yasadı, qurdı, yasattırdı, qoydı mında. Ana o pametnik, bu Qırımnıñ içinde eñ büyük pametnik desem, bilmeyim, bekimde yalan degildir.

İnnallâhu huvel razâku zul quvetil metil la kavle la quvete illâ billâ aliyil azim. Amin ya Rabbim cümle alemnen beraber Allah qabul etsin dualarımıznı. Unutmaz menim halqım bu ağır künü. Ballarğa. Torunlarğa añlatır onı. Qartlarnı ve yaşlarnı vagonğa qoyıp, iç bilmegen yerlerge ketirip, bıraqıp, ne isteydiler bu halqtan, ne yaptı bu halq? Bilesiz, nasıl ağır şey vetansız qalmaq? Ne kördi menim halqım? Açlıq, hastalıq, anasız ve babasız yollarda qalıp, Evlerini, er şeylerini, episini bıraqıp, vetan niyetnen yaşadılar yat yerge barıp. Yetmiş yedi yıl keçken soñ tatarlar qayttılar, öz yurtuna evlerini yasap başladılar. Yaşasın menim halqım, çoq yıl yaşasın, Candan sevgen Vetanına daim qulansın.